Thingkung pathum hla an tuanbia. Voikhat cu tlangpar ah thingkung hi tete pathum an dir i an upat tikah zeidah kan si te lai timi kong kha saduh an that. An ruahchannak le saduhthahnak hna. Thingkung pakhatnak nih cunglei van sang ah khin lungvar bantukin a ceumi arfi pawl kha a zoh hna i nikhatkhat ah cun chawva chiahnak kuang si ka duh mi nih sui ngun le lungvar man chung hna in an ka khahter te lai a ṭha ngainaimi in sermi kuang ah an ka ser lai i An ka ṭamh khawh i mi vialte nih kahdohnak kha an hmuh lai tiah a ti. Vawlei cungah aa dawh bikmi thilri chiahnak kuang ka si te lai tiin saduh a that. A pahnihnak thingkung nih cun rili lei kalnak lam ah a luangmi tiva hmete kha a zoh i nikhatkhat cu tilawng a ṭhawng ngaingaimi ka si lai. Siangpahrang le siangpahrangnu hna zong rili cungin ka kalpi hna lai i an hngalh bal lomi hmunkip le kakip ah ka kalpi hna lai. Ka tilawng kuang ṭhawnnak ruangah mi vialte him tein an um lai tiah a ti. Vawlei cungah tilawng ṭhawng bik le dawh bik ka si lai tiin saduh a that. A donghnak ah a pathumnak thingkung nih thlanglei nelrawn i nu le pa rual hna nih buai ngai nai in rian an ṭuannak hmun kha a hei zoh i ramlak ah a sang bik le a ding bikmi thingkung si dingin ṭhan ka duh. Mi kip nih tlangpar ah an ka hmuh lai i van lei ah an mit an cawi lai i Pathian ah an ka ruah lai tiah a ti. Vawlei cung thingkung sang bik ka si lai tiin saduh a that ve. Cuticun nunnak a kal kum le caan tampi a liam. Ruah a sur, mi a tlang. Cu tikah thingkung hi teten ha cu an hung ṭhang i an hung sang ve cang. Nikhat cu thingtantu hna pathum nih an umnak tlang ah cun an va kai hnawl hna. Amasabik thingtantu pa nih cun A pakhatnak thing cu a zoh i, Mah hi thing hi cu a fekmi thing a si lai. Mah thing hi thingremh thiam hna sinah ka zuar khawh tiah a ti i a hau hnuah thing serthiam lattama pa nih, Tangka chiahnak kuang ah aa khuasar lai ti a hngalh caah aa lawm ngaingai. A pahnihnak thingtantu pa nih a pahnihnak thing cu a zoh i hihi thing hi a fekmi thing a si tilawng sernak sehzung lah ka zuar kho lai tiah a ti. A pahnihnak thingkung cu aa lo ngaingai, zeicahtiah ti lawng a ṭhami le a ṭhawngmi si awkah ka kal cuahmah cang ti kha a hngalh. Thingkung haotu hna nih thingkung pathumnak an phak tikah thingkung cu a thin a phang. Zeicahtiah An ka hau ahcun ka saduhthah a tling lai lo ti kha a pathumnak thingkung nih cun a hngalh caah a si. A ruang cu a sang bikmi thingkung mi kip nih cuanmi le zohmi si kha a saduhthah rak si. Cuticun thingkung pakhatnak cu thingrep, thingserthiam le tama hna sinah a phak tikah Saram rawl chiahnak kuangah an ser. Cu hnuah rawl kuangah an hman i rawl thah kung ei awk an khahter. A pahnihnak thing cu an hau i ngatlaihnak tilawng hi tiah an ser. Thingkung pathumnak cu thingtung ngan pipi ah an tan i thingtannak hmun ah an chiahtak hna. Kum le caan tampi a liam i thingkung pathum nih an saduhthah vialte hna kha an khilh dih dermak cang. Cun nikhat cu minu le mipa raw chiahnak inn ah an rak lut. Fa an ngei i A hmasabik thingkung in sermi rawlbawm kuang chungah naute cu an chiah. Arfi ceunak nih a nemmi le a fekmi thingcung i a ceu tikah cu thingkung nih cun hi thil a cangmi a biapit zia le sunlawizia kha a vun i hngalh. Atu cu thingkung nih chan vialte lakah a lianngan bikmi ro a ngei cang ti kha cu thingkung pakhatnak nih cun aa hngalh. Kum tampi a rauh hnuah thingkung pahnihnak in sermi na tlaihnak nawl ah pa pawl phu pakhat cu an kai. Pa pakhat cu a it. Khichia nganpi hrang i tilet an tho. Thingkung nih cun pa pawl cu himnak ca tiangin ka ṭhawng lai lo, tiah aa ruat. Pa pawl nih a itmipa cu lang ngaingai in an thawhter, an ṭhangh. A hung dir i dai tein um hmuh tiah nawl a pek hna i, Khichia le tilet cu kan dai. Cun ruah lo piin thingkung nih cun van le vawlei siangpahrang a phorh kha rak i hngah. Cun cuticun a donghnak ah mi pakhat a rak ra i a pathumnak thingkung cu aa lak. Mi nih a phortu pa cu an nihsawh. an serset an cilat chak cubu te cun lam chia le lam cho sang kip ah a phorh kho a hnu ah cupa cu thing ah an khenh i tlang par ah thi ding in an tar ni thumnak hnu ah thingkung nih zeizong vialte a khen dih cang ti kha awon i hngalh A hmasabik thingkung nih a dawhter i a pahnihnak thingkung nih a fehter. Cun mi nih vailamtahnak men ah an sermi thingkung pathumnak kong an ruah tik caan paoh ah Pathian kha an ruah zungzal. Cun cucu vawleicung thingkung sang bik nakin a ṭha deuh. Pathian timhtuahnak le tinhmi cu hihi a si: nunnak cu kan i ruahchan ningin a can lo hmanh ah kan saduhthah cu hrawh le philh a si tawn ko nain Pathian cu rian a ṭuan zungzal ko. A hmasa bik thingkung cu sui le ngun lungvar a rothil bawm ah hman a si bal lo. Asinain vawlei nih a theih bal lomi ro sunglawi bik a ngeih. Cawrawl einak kuar chung i hrinmi Khrih chuahnak ah a rak cang. Thingkung pahnihnak nih rili cung tilawng nganpi bantukin a kalpi bal hna lo. Asinain siangpahrang hna lak i siangpahrang, thihchia, ti cungah a kalpi. A aw in thli a daihter. Cun a pathumnak thingkung cu an tan i zaangfahnak nei lomi Rom vailamtahnak ah an ser tikah a thin a rak phang ko nain khamhnak hmelchunhnak taktak ah a cang. Vawlei caah a nunnak a pemi khamhtu caah Aapi. A hramthawk ahcun an rak hngal thiam lo. Asinain Pathian kut ahcun an i tinhmi cu al saduhthahnak in a lianngan deuh. Cucaah naa timhtuahnak a rawh tikah na saduhthah a tlai tikah naa tinhning in thil a kal lo tikah hi thingkung pawl tuanbia hi philh hna hlah. Pathian nih na cungah a cinmi thingkung kha a philh bal lo. Amah caan te ah a thei a tlaiter, a hnah a parter. Kan ruahning bantukin a zungzal in a si lai lo. Sihmanhsehlaw zungzal nunnak a thlengmi lam in a si lai. Sihmanhsehlaw zungzal nunnak lam in a thlengmi lam a si lai. Zeicahtiah Pathian lam cu a ṭhatteu lawng si loin a tling. Cun na tuanbia pakhat hmanh a philh in a hlo bal lo. Kan dihlak in Pathian sinah kan i pek tikah kan ruahmi he haa dang tukmi saduhthahnak le timhtuahnak kan ngei. Asinain Pathian nih kanmah pumpak cio caah khuakhannak a ngei i a kan dawt dih cio. Kan duh ningin thil a kal lo caan zongah Pathian nih a kan hlaw bal lai lo ti hi hngal cio u sih. Caan tawi te chung ruah loin caan saupi ahcun Pathian duhnak cu lam ṭha a si zungzal.